Previously on Pundo in high school. Ko apa pasina vanhu vaendepi nhai? Eh, vakaenda kumazowe kujumbo kumaini uko. Zvemabhuku vakati hazvibhadhare izvo. Anonyepa henyu imi madam vachaya manje manje. Sorry we are late. tambonetswa nematransport issues haa but chikuru tazobata time kwatiri kubva ndokure haa pasina nguva yomapa kutongosvika nekukava chiu vapfana nguva dzapere dai matsobuda panze hesi pundu ndei pamela uri sei wo saka isu tiri mainvisible objects hanti haa pawa mwana ari kunyara uyu chiu wangu haa pundo is very intelligent just imagine tane vana vedu vane brain dzakafanana nedzababa
haa uyu munhu anotishayisa mufaro pano boys Ah, mana let's make a plan mfana dzingo chikoro. Ah, ipapo pati trick manje because my teacher anotomutyawo ye mfana ye. But still atipererwe boys. Ah, ma sports aya tomapedza. akoma nyaya dzemasports makunyadzodzinzwisisa ka Ah, mukangodaro mowa mafadza power kubhora tikuenda riniko captain power haa pava mumero bobi i think mweya wajudhasi wekutengesa jesu ka wakasikonodonhera muna power che ah musadaro akoma saka ndindati power iskarioti kapa e usavhare nyaya power akoma munhu adiiko akuda kutransfeya sha anenge akuda kupiwa sikola nechemhanza gaya ah, usanzwa kubhobha koma ndavaudza kuti mimi animbokusiyei u include you pacontract yangu vari kumbonyanya kudai zvakadiiko zvekuti mumama vaya netimu rese chimbomubvunzawo pawo akuda kutiita vana vake nenyaya yekuti hatikete zvebhora haa maya havana playmaker kasamfana shantirwo wekudzimba vari vave munhu hati neplayer vari kutsvaga ndini chete okay bho pawa but mm, boys dressing yameme waye muonawo sei haa mukuru waisatadza kudyira paya haa ah, vanenge vauya kubasa ka vanhu vaye king haa ah, problem vanotsvaga basa pabasa waiziva mm, ah, ndatapa cb yavo cb haa yakasimba hapana anobuda inini pandichakurira haa chero medem vaya vachembera andimbotadze kuvanzwawo ini haa unyepe bcause chipande nemagetoizi vanacho avo nyangwe vapa wheelchair haazvofanira kupera
asi bhobhi unogona kuiita iwe yekutsoma ntsvintsva iri pawheelchair aa unoiita iwe ha isu zvimoko baba hatina kuti chiri muwhich condition seku ha vapa nemimi nyaya dzenyu ka zvekuti dai mazodhakwa ha pamwe dai maakutopenga haa iwe bhobhi handikuchenese unodhakwa mudzikinyira iwo ndimitepe maplayer anobooster haiti nesapu imi boys ngatipindei muclass time dzabaya apa
Nhai guys, kumbanje dzacho dzamusingapedze kusunga kwakanake. Ah, Jabat, sadaka mune mushini wenyu wekusungisa manje. Saka kutotaurirana zvakanaka kunotonetsa kapanapa. Ah, baya, but munhu haafa anotenga uya nemwana wake kapana. Kana, mukunonoka mukunonoka. Hazvidi hasha izvi, wani tikunzwanana wani. Asi vapfana ana pundo patichavabata. Oh, hazvipere bushe haa fair boys tingobva tatoitwa madatsunya here nevana vechikoro deyatiri ido zviriko here izvozvo ndiko kwatiri kufanira kupedzera hasha dzese kwete kunetsana pachedu apa exactly my point nhasi tofanira kana kungopinda vari muclass Mm, boys batosvika tichiti tikuda aniko ko handi vana bobi bundo napower haa iwapana ava ndovasita vepa bhedheri ava saka ukuti ndeye pawhatsapp here haa kux andiri kuona pano ndiye anotanga ka tozomudyisa chibhakera mozoti hanzi haa nei handisi mufeya ndiri mumero arafero daira zvakanaka izvi abedu abedu saka vatopida izvi zviri because haidi totozwa kuda budu haa tese tese baba ikufukafu chaiyo but mirai lese tiringopera takatotangidza mahwani but boys mimi ati renyu hariko imimi u atotanga kochiko wangu ko patakarova recovery kwana dapi makapiwa mari imi takapiwa bhuru zve haa musandiite mu14 boys ko waitwa 14 papi futi ndakasangana namakolo hanzi makapiwa 150 boys haa musandiite iyoyo baya Haisi danger, ndichakubaya tese kwadadapi kwacho. Either iwe uchatipa 50 kana kuti kuchiita 25 25 because ida hatifambiri mahara pfana. Ah, kaza, zvinhu zvako ndezve chimonya monya zvese, boyere.
Apana biba bune kudyarwa.
Ndiko yandakatozoona manje. Afear afear haudi kuitirwa musoft iwe wakangofanana nana mupfana pundo. Kana musiri kungondida pano kandakatobaya boys. iwe kana usiri kuda gavuruka wakatopesanisa actera yako wakatorova pasi waiziva hati kujekerere kudhara graft harini chinono manje ndiri pano iwe gaza ubva wapedza nyaya yako ndikakwana kanonzi pamela kaikai boys ah gangster radzikama boys uya mwana ndomuda nemoyo wese boys ah manje anenge atori netoakomana pano manje kana uchimuda kamuudze kazera rako iri unokwata bedebe sapablo iyo pfada rafiro watanga ka haa pane pangatadze kusoftwa nekuti iwe uri kutya here ndaa ndati kana muchida kuona ndopinda muchikisika ngapaita anoti meme pachiboko chochi haa baba inobetsa munhu boys kana kuti atori nezidhara rake rine ndebvu zalazi mandebvu u Oh, oh, hatiwazviona ukakusikana napinda muchiki boss Dakota. Ah, iye mfana muda kunyanyira uyu. but nhasi before tapedza nevapfana vaye imbotanga wapedza nyaya dzako napamela hanti Kuba kuchonge munoti dauta sei kuona boys. Ah, kadhira kanokagona kaka boys. Ana Gaza makangwarira maoko ndazviona. Zvimoko chaizvo munokwata imimi. ee haa mhani avinobirawo newe apa
saka tuma tangu timu twakuda kundirwisa here kuti kuda kundikutsanira maya tiri kutokupa motivation aiwa bhoo haisi danger musandidyire haa nhasi ndoipeta ndoipeta haa ndopedza Right. Saka mwana wamune nhunzwa tunzwa aikona. Haana pundo havanzwe sei. Ah, musoro unenge bhatani rebhachi rebheri yamfana wangu. Saka respect chaiyo imimi hamuna ka imimi. Ivava vakomana ndova ne problem sei?